Apwoyo coo, an atye maber and amoto wo tutwal kakana, atamo ni kong tin o lutor gin ma an aniang nongo jo mukene gwok aye pe gubedo ki kare me niang ci myero akati kwede woko. pien ludito ma yang con-ni gitye ki ngecce ento pe gubedo ki kare me titone bot wan jo moni ma watino-ni ci ka inen kome gum ma ibedo i nget ladit mo calo an ci ibedo ka bitone abita ludito me kare nongo wabitogi abita olo oto ka itime gin mo maber ka dong mini ngec moni ma tye i wiye onyo gino moni ma myero in inge ento anongo ni nongo pire tek. onongo guweko wan lutino me kare-ni wabed ki ngec i kom gin ma otimme con. Weko olo otor ka ineno itimo ginoni moni nongo itye ka ngeyo ni kakany onongo ber kakany onyo rac onyo ka atimo kiti bikelo peko onyo bikelo gin ma konyo kara ci dong amito lok i kom President me namba acel, His Excellency Milton Apollo Obote ma en a ki i Northern bot wa kany ci en obedo dano ma nongo tye ki kwiri dok nongo pe ki nyeko nyo pe tye ngat ma doge ki laa. i kom gin ma tye i lobo kany macalo Uganda. Oweko jamiwa ma tye, resources, ma koni mito keliwa peko tutwalle wan Northern. En dong tye ki ngec i gin enoni ma bene muni dong gimito tutwal i kare enoni ento en mitine kome pe omyel. ci owaco mere lok acel keken ni jami ni tye bikonyo anyim mono generation to generation bikonyo ne ci dong muni gunongo ni ginen diro mo ma gin gingeyo wek iol oto gibed ki kare me donyo i gin enoni ci pe olarre. I kare ma muni gutimo diro me yubo kacokke pa ludito lobo i Cingapore ci gulwongo bote macalo precident wa i kare enoni me Luganda. ni ocito i Cingapore pien ludito lobo nyo lutela lobo macalo president gitye ki kacokke kunnu ento i tam pa muni onongo pe obedo kacokke keken onongo tye gin mapat i mitigi ci i kare ma obote oa ocito kunnu i kacokke meno In ingeyo gin ma timme i cawa-ni? Lutela lobo ki jo mukene-ni weng ka inen ni itye ka cito ka loko lok i nyim dano, polle kong gibedo piny pien nongo gingeyo ni i nino ma kuman abicito ka lok i nyim dano nyo making peace i leb munu. addressing many crowd ci gin coyo jami gi o piny the key note moni ma gimito lok iye ni gicoyo piny ma dong ka inen gitye cito ka lok ci dong wek wigi pe owil dong gikwano dong gin eno ni dong akwana pien ni dong gucoyo guyubo maber. mukene bene nongo pe oa ki i wi en lalok enoni ca mukene onongo ngat mo ma tye ki kwiri ma loyo en ci oyubo ayuba ite ci dong en cito loko ento obote oa ki dege ocito i Cingapur i ca ma obote tye ka lok. Obote pe ocoyo gin mo keken pien tye ki kwir i dye wiye ma nongo ni pe leyo wi en ci onongo ni pire pe tek ni kong dok ico gin mo wek wiye opo. Obote ocwako lok labongo ocoyo gin mo ma oloko pi wang cawa malac. labongo ocoyo gino mo keken ma nongo ocoyo ma nongo tye ka nenone wek opo wiye. En wa muni ma nongo gitye kunu-ni wa gin ka gimito lok kong gicoyo jamineo piny wek opo wigi wek koni ka gitye ka lok pe okel lewic botgi, ci obote His Excellency Milton Obote oloko lok i wang cawa malac i Singapore labongo neno kit gino mo keken ki i pepa mo keken ci muni gungeyo ni yubgi myero ocobbe ci i kare enoni Obote oketo Amin to Army Commander. ma en dong cito ociko ni ogwok Uganda. Kara muni oneno ni Amin gin giromo tic kwede oyot oyot pien nongo gunongo ni gorone moni tye. Ci gugoyo cim bot Amin guwaco ni obote tye ka lok kany marac tutwal i komi ni ka en idwogo ebimako in ebiketo i buc. ma gin ma myero itim maa ka mente pa jal-liu ci amin i cawa enoni otugi owacone ni ok ayela dong pe en aye dong itye president me Uganda muni guwinyo gungeyo ni amin timo pien ni gingeyo goro wiye. ma i ca ma Obote tye ka lok ci guwaco calo ngala ni jo mukene bene gitye ka lok kany gitime ni giryek tutwal kun bene gamenegi dong otur woko ki ganggi ki i ngegi kwija ci ma obote owinyo gin eno ni ongeyo ni oo lwongo eni ma kilwonga kany-nyi kara pe obedo pi kacokke ma kiwaco-ni nongo obedo yub me turo gamente na. ci en kit ma gamente pa Obote otur kwede enu, pe obedo miti pa amin ento obedo yub pa munu pien gunongo ni Obote obedo ngat maryek ka gin gimito gino moni en nongo dong oneno ongeyo berne ki racce ci pe ye tamgi ata. ci gutamo ni gitii ka min, ci oweko amin owinyo lok pa munu gin ma obote pe owaco bene oweko amin owaco ni en dong etoro gamente pa obote en dong etye president mono gin ma otime enu i kare pa obote oweko amin otoro gamente pa obote obedo bwola pa munu ma gideg ki wan del col. wan lunodan ki ryeko ma watye kwede ci otamo ni amin kadi a ki tung nodan kany gin gineno goro me wi amino ci giti kwede me turo gamente pa ngat maryek ci bene otimme ento Lubanga ki ticce amin bene kare ma onongo ni joni gimito tic ki en i yo ma nongo en pe niang wek aturo ka med pe pa lawote ento dong pe dong yubbe gin ma myero itim iryem gio weng gudok gang ci amin onyuto ni en minge ni bene iromo loko wiye ca mo keken me nyuti gi ni ming bene ca mukene lokke dong gin maber ci bene otimo ber oryemo gio weng Ineno? En aye meno gin ma nongo jo mukene pe gingeyo kit ma gamente pa Obote otur kwede, gamente mamwa Nodan kany ma gang kany. Ci dong pi enoni alegowu ni wubed ki ngec. Jo ma ngeyo onongo dong gingeyo, ma bene pe gingeyo ci dong tin wubibedo ki ngec. Ka in pud itye nyen i canel ma mega alegi ni ibed ngat ma cwinye leng subcription eni idiyo mere adiya keken bene pe ibalo cawa kadi bed ni ocamo data ni bed ki kica aye subcribing weko bene o luto ka inen lok ma kit man abinongo ne ki kamo ci in bene Rom ma nongo dong inongo ci ibedo ki ngec iye. Apwoyo. Lubanga ogwokwu. Acholi ki deyogi.